Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast. An haut ass et den Hardcore Metal Podcast, ech hunn se endlech hei. Mir hunn laang driwwer geschwat, wat een dat soll a persona man an haut ass da lo den Dag wou dat passéiert. Merci fir d'Heisinn, Männer. Merci fir d'Invitatioun.
Ëmmer gären. A mir sinn natierlech net aus onbekannte Grënn hei. Mir sinn hei fir iwwer 10 Joer Blanket Hill an natierlech déi nei EP When Fire Learns To Speak ze schwätzen. A jo, vill ze zielen an iwwer 10 Joer, gell? Jo. Géing ech emol esou behaapten.
Jo, am Fong ass et komesch esou zeréckzekucken. Oder datt elo déi 10 do steet an dann. Huet mer denken geduecht hun do misst lo iergendwéi eppes maan fir dat ze markéieren well mir hun am Fong einfach emmer nemmen genuch, wéi soll ech soen, ouni lo vill nozedenken, ok da komme mer elo dat, komme mer elo dat an dann, genau, an dann huet sech dat halt sou accumuléiert datt dat lo 10 Joer sin, dat ass scho bësse komesch. A wanns de op enger laange Skala kucks ass 10 Joer lo, soen ech mol, dat ass net näischt, mee dat ass awer och net 50 Joer. Nee, nee, absolut, absolut. Mee trotzdem, an der Bandgeschicht, mengen ech, ass scho genuch geschitt an och déi lescht Joere fläisseg ënnerwee. An ech fänken einfach emol domat un. Ech mengen, mir musse weisen, ëm wat et hei geet. Okay? Hei, wien et nach net gesinn huet, hei fir d'éischt gesinn. Also herno kënnt och alles an de Link. Dat muss kaf ginn, dat muss support ginn. Fetten Artwork, dat ass mol dat Éischt, wat ech muss soen, wéi ech se elo gesinn hunn. Richteg Béis. An ech hu mir eppes opgeschriwwen, well dat ass mer elo eigentlech fir d'éischt Kéier opgefall. Dir hutt ëmmer esou poetesch Titelen an zwee, deelweis zweedeiteg, dräideiteg Titelen, wou Der wielt.
Gëtt et eng, also et ass zimlech selten, dass Der dat am Hardcore-Genre gesäit, gell? Dofir fannen ech dat awer ëmsou méi cool, gell, dass Der esou méi. Perséinlech gewierkt. Ja, fair. Also fir d'éischt géing ech soen, e grousse Merci un d'Lisa Schroeder, wat den Artwork gemaach huet. D'Lisa ass och Tätowéirer zu Diddeleng beim Juncker am Honest Hand. Gitt dohin, wann der en Tattoo wëllt, och an deem Style. D'Lisa mécht wonnerbar Konscht an och Tattoos an och déi ganz Crew aus dem Honest Hand ass mega. Och de Juncker, den Armin, top! Gittreg bis dohin. An jo, mat deenen Titelen, ech weess net, ech hunn oft, mengen ech, ass sou mäin eenzegen, wéi soll ech dat soen, sou Gripe mat Hardcore heiansdo, datt et mer heiansdo e bëssen ze plakativ ass. Also wann et lo net, wéi soll ech soen, ech mengen déi etabléiert Bands, déi vill Cachet hunn an esou, Ech mengen déi falen do elo net dran an kann een och mat ganz direkte Wieder vill aussoen, mee esou, wéi soll ech soen, wann dat méi op de lokalen Niveau geet, dann ass mer dat heiansdo e bëssen ze vill esou family, weess du, voilà, wou ech den, also wéi soll ech soen, wou ech d'Idee hannendrun am Fong ganz gutt fannen, mee mer heiansdo e bëssen un wéi soll ech soen, Detail feelt oder un esou Intricacies a mir dat och wichteg ass, datt ech Saache genau esou ka soen, wéi ech se wëll oder vläicht och de Leit bëssen Interpretatiounsspillraum loossen. Dat heescht, ech sëtze scho ganz laang un de Lyrics. An da kënnt esou eppes wéi dat dobäi eraus. Wat ass da elo feier? Firwat kann dat schwätzen? Firwat hei? Firwat do? Ech soen emol, ech behaapten emol einfach ganz staark, ech hunn nach net elo alles héieren. Ech hunn natierlech déi zwou Singles, wat war et elo, Well Deserved a Sleeper Cell. Genau.
Mee trotzdem, elo mol vun deenen zwee Titelen, elo mol niewebäi gesinn, When Fire Learns to Speak, kann et sinn, datt Feier déi aktuell mënschlech Situatioun dobaussen ass an datt einfach d'normal Vollek ufänkt ze mierken, datt et duer geet mat der Situatioun an datt et Zäit gëtt ze äntweren a sech ze wieren. Jo, also Jules, du kriss 60. Ok, top!
Ech hu meng Aarbecht gutt gemaach.
Wonnerbar! Jo, also dat war schonn d'Idee hannendrun. Et ass och eng Zeile aus Sleeper Cell, wou et e bëssen dorëms geet, datt et. Wéi soll ech soen, datt mer wierklech an enger, an enger Welt liewen, déi elo rapid, fannen ech, also et war schonn déi ganz Zäit esou mies an ech mengen, wa mer all déi Kéiere virdru kucken, wou mer geschwat hunn, war et schonn ëmmer esou, oh, dat ass Schäiss. Jo, mee mir leeën ëmmer, d'Mënschheet leet ëmmer eng Schëpp drop, gell, mir hunn näischt verstan u sech. Genau.
An do war mer esou, jo komm, dat, also fir mech war dat da wierklech en, en. wéi soll ech soen, e Saz, deen dat gutt beschreift, datt een a mengen Aen awer elo wierklech gesäit, datt sech eppes erauskristalliséiert, eng Géigebeweegung duerch e ganz vokale Support fir Saache wéi Palästina, fir d'Ukrain, wou d'Leit, wéi soll ech soen, sech dogéint wiere, géint deen Imperialismus och, deen herrscht. An dann och an den USA déi massiv Protester géint eis a géint den Trump-Regime. Natierlech, dat ass alles esou, ech fannen dat schwiereg esou ze verfollegen, well et ass awer very divisive an. Jo, jo, jo, an et ass och déck vill, déck vill Fake News. Mee ech mengen, et, et, et symboliséiert jo an där Hinsicht jo net nëmmen eng Thematik, mee déi weltwäit Thematik, dass. dass et och heiansdo oder ech menge mir laang genuch nogekuckt ja. ouni Apps genau. zu soen. Dat kann lo an extreme Fäll si, dat wat ze lo genannt hues oder och lokal hei. Irgendwann muss einfach se Meinung soen. Genau. Ja genau an ech, ech mengen dat ass ochläit dat wo scheinst du fannen dat, dat leider Gott ze bis vergiers gëtt. Mir kënnen eis ganz gerne iwwer so grouss Saachen opregen. Mee ech fan och hei am Land ja. mat enger Partei wie mam ADR an der Regierung eng a mengen Ae rietsradikal Partei sëtzen, déi esou Punkte vertrëtt, déi an deene Leit, déi do an der Chamber sëtzen, och ganz crazy Meenunge vertrieden. An och do sollt ee sech vläicht domat beschäftegen an eppes entgéintsetzen. An ech mengen, den David an ech waren och dobäi, mee et ass nach net esou laang hier, wou 15.000 Leit op d'Strooss gaange sinn.

Jo, da si mer all roueg. An dat ass definitiv haut net méi ubruecht, egal wat fir eng Situatioun et ass, mengen ech. An ech fanne wann een dee Protest kuckt, dee Riseprotest, dee sech solidaresch mat de Gewerkschafte gewiescht hunn, mat der Aarbechterklass u sech, hunn ech dat immens positiv fonnt. Ech war, also ech mengen, wou mär do waren, also Merci, wierklech immens vill Leit, also ech mengen, dat huet keen net esou erwaart, wat och weist, datt, datt och hei eppes an de Leit stécht, well ech weess net, ob Lëtzebuerg elo fir seng Protestkultur esou bekannt ass. Net wierklech. Oder och zu Frankräich. Voilà. Jo, kanns net mathalen, gell? Voilà, an hunn net genuch Zocker am Kaffi. Nee, nee, nee, nee, nee, jo, jo, jo, jo. Wat ech awer u sech eng, eng relativ gesond Kultur fannen, direkt ze soen, hei, mir hu Pouvoir als Vollek. Mir hunn eng Stëmm, déi mer kënnen, wéi soll ech soen, demokratesch zum Ausdrock brécken, mir kënnen bréngen, mir kënnen op d'Strooss goen, mir kënnen dat soen. An ech hunn dat immens positiv fonnt an ech mengen, dat ass och e bëssen dat, wat déi EP sech e bësse wënscht, deelweis, zemools an deem Song, deen dat thematiséiert. Eben grad net just doheem an oh wat hues de an den Noriichten gesinn, mee si wierklech dann esou, wat kann ech, wat kann ech als, als klengen ohnmächtege Männchen da lo maachen?
Eigentlech méi wéi mer mengen. Jo, ganz genau. Just dat vergiesse mer leider, well et scho bal an eiser Kultur imprégnéiert ass. Genau, mir ginn et geléiert, et ass kee Selbstverständnis wat herrscht. Dat heescht hoffentlech Motivéiert dat vläicht och deen een oder déi anere politesch méi aktiv ze sinn oder eppes ze protestéieren, sech selwer ze engagéieren? Oder vläicht an deem Kontext, ech mengen, wa mer schonn vun souwisou vum neien, vun der neier EP schwätzen, vläicht sech och selwer esou, Ech hunn och vill ze soen. Dat gëtt vläicht Hoffnung fir Nei Bands? Ja, also ech gi mech mega iwwer nei Lëtzebuerger Hardcore-Bands freeë well. Mir ginn gär an d'Pensioun no. Ja, mir kënnen dat net fir ëmmer maachen. Nee, ech mengen, mir hunn virdrun nach kuerz geschwat, esou effektiv, esou, ech mengen, Blanket Hill gehéiert eben zu, ech huelen net gär den Term Elite, mee ech mengen, där sidd haut, där sidd Hardcore, hard, Luxembourg's hardest an do ass aktuell keen aneren. An gesäit halt sporadesch aus an et ass net vill do. Mee d'Zukunft léisst hoffen. Schwätze mol kuerz iwwer den Album. Ech mengen et si jo just, wat hat ech elo gesinn, véier Lidder? Véier Stéck.
Wat ass méi einfach ze schreiwen, eng EP oder en Album? Eng EP. Ok. Ganz easy peasy. Jo. Ech wëll, ech mengen dat war war mir éischter drëms gaangen, well ech weess, datt ganz oft Leit soen, jo eng EP muss de esou vill zesummendruddelen, datt ech deelweis net weess, wat ech soll drop maachen an da Feelt awer no eppes, ass et incomplete oder net? Jo, ech mengen et si Leit déi sech ze eescht huelen. Wahrscheinlech, ech hu mir dat och scho geduet mee.
Also den Déngen ass, ech schreiwe relativ regelméisseg, also et ass mir elo egal un mir hu lo Release oder net oder ech, dat summéiert sech an du war effektiv esou okay lo kommen 10 Joer soll mer eppes man. En Album, e gudden Album kréie mer net. hin an der Zäit, nee, an der Zäit
deen läscht mer ass och wierklech nach net esou laang dobaussen, obwuel ech oder mir als Band och fannen, firwat muss mer elo do 10 Joer dotëscht maachen ëmmer
an du waren déi Songs do sou relativ organesch do an du war mer esou, jo da komme mer maachen einfach eng EP, dat ass cool. Fir d'Bedenker esou un dësem Joer, wou mer elo sinn, ze weisen, wat mer grad Bock hunn. An du war déi Decisioun relativ séier gefaangen, géing ech soen.
Ech mengen, ech hat och, dat ass jo och schonn eng Zäitchen hier, ech mengen, fir d'lescht, wou s du hei waars, also virtuell hei waars, virtuell, jo, hat ech kuerz an d'Demo eragelauschert, has de mer gewisen an et huet Also jo, et ass definitiv Blankett Hill, do dat huet jo mëttlerweil och äre Stempel, wou een lech erëm erkennt, gell. An awer, an awer, ech soen dat elo emol esou, ech mengen, ech hunn The Ash that shall remain besser fonnt wéi The Courage of Hopelessness. Ech soen dat elo emol ganz riicht eraus, gell. Et war méi perséinlech, et war méi, einfach méi riicht eraus, hunn ech d'Gefill gehat, ne. Wou gi mer elo hei mat hin? Ass dat elo nach eng Kéier, déi ech nach eng Kéier genau esou dra geknéit, ass do nach méi nach méi Leit beim Songwriting? Ech mengen de Rick war jo elo eréischt beim leschten Album dobäi. Hues du och genau esou vill dozou bäigedroen? Ech denke schonn, du hues jo awer nëmmen Drums. Kloer, also meeschtens geet et ëmmer d'selwecht, den David schreift d'Demos, dat sinn da meeschtens scho fäerdeg Lidder. wou dann de Miguel an ech nach vill, vill, eise Pefferkär dobäi ginn an dann ginn déi Saachen alt deementspriechend dann geännert, wann d'Iddien dann och deementspriechend gutt sinn. Jo, an dann klaken ech meng Drums drop an well David ass halt am Häerzen e Gittarist a wann hien eng Demo schreift, da sinn onméiglech ze spillend Drums drop.
Jo, dat ass de Meme, gell, pro kee Gittarist gëtt e Drum ze schreiwen, jo, dat ass wahr. Jo, da klaken ech eben meng Zeen drop.
So Caveman, Caveman Music, gäil. Also ech hunn halt, ech hunn halt mäin, mäi Stil wéi ech Drum spillen. Dat ass elo vläicht net deen techneschsten, dat ass elo och vläicht net deen, wéi soll ech soen, deen diversesten, awer ech mengen dee komplimentéiert d'Musek déi den David schreift ganz gutt. Jo. Vun dohier, jo, dat geet alles ëmmer zimmlech organesch an dës Kéier war et och cool, Den David war wierklech déi ganzen Zäit am Studio och dobäi, de Miguel och, wéi ech d'Drums opgeholl hunn. Dat heescht, do war da vill Iddi-Austausch och mam Billy. Shoutout un de Billy, beschte Mann, deen och ëmmer coolen Input gëtt. Jo, dat war zimmlech cool. Jo, ech mengen, dass, wat, mengen ech, déi eenzel Projeten ëmmer e bëssen influencéiert, ass och déi Leit, mat deene mer dann zesummeschaffen oder wa mer eis elo soen, Mir wëlle mol esou eppes probéieren, also si mer esou e bëssen an deem, wat mer malen, esou experimentierfreudeg. Mir hu lo e cleane Refrain op Sleeper Cell, well mer, also et huet sech gutt ugefillt, dat ze maachen. Mir hunn an der Band d'Méiglechkeet, dat ze maachen. De Miguel konnt zimmlech gutt sangen. Jo, kanns näischt soen, gell? Voilà. Mir hunn e ganze Rap-Part gemaach, dat sech fir mech ëmmer esou e bëssen ugebahnt huet. Ja, ja, ja. War mer sou, okay, komm, hei elo guer net ouni iergendeppes, ouni Distortion an der Stëmm, einfach straight rappen. Wat och de Miguel gemaach huet, muss ech soen. Et si scho e puer Leit, déi mengen, mir hätten do en unnamed special guest. Dat sinn alles mir. Ech hat en Denker agerappt an de Miguel war esou, Kann ech maachen, ech hun et probéiert an et huet sech einfach cool ugefillt an ech wees net, mir sin och elo net, also wéi soll ech soen, et geet alles relativ schnell wann d'Büs steet an et ass awer ëmmer och an deem Sënn ganz locker, datt wa mer dat recorden oder hei an do sou, ah probéier einfach mol, kuck mol wéi et kléngt, kuck, maach een de Blödsinn. Et si keng Boundaries do prinzipiell, voilà. Nee eben, also I mean mir hun de grousse Luxus datt mer, immens vill kënne selwer ophuelen mam Sven a mam Miguel, déi allen zwee geléiert Toun-Techniker sinn. De Miguel mixt a mastert dee ganze Bums och. Also et ass, wann der wëllt, esou e Sound wéi do. De Miguel mécht dat och fir aner Bands, souguer immens gutt. Dat erlaabt eis natierlech och einfach ze soen, ok, mir maache elo einfach en Dag Blödsinn. Jo, kloer.
An dat ass net, mir mussen net onbedéngt an enger Kéier fäerdeg sinn, mir mussen net an enger Kéier alles genau preparéiert hunn. Mir kënnen einfach mol esou soen, okay, let's go. Ech ginn och meeschtens, also mir hu lo scho rëm déi nächst Saachen an Aarbecht. Jo, jo, jo, ech wëll héieren.
Well ech war esou, hä? Ja, ja, ja. Mee jo, wann de Momentum do ass. Jo, wat, also ech muss jo lo net waarden, bis dat do elo verkaaft gëtt, soen ech fir meng Musek ze schreiwen.
An dass da wierklech, also dee Mot ass elo mol gestet, an da ginn ech ëmmer eng Kéier einfach mëtt, oder mëttes an owes bei de Miguel an mir maachen eise schéine Mëtsch a mir bounce sou Ideeën hin an hier. An da kréien déi aner ëmmer Message, sou fannen der dat cool? A bis elo hunn ëmmer jiddereen alles cool fonnt an dann, ok, da koum een dat elo mol propper ophuelen.
Jo, an elo och do op der EP muss ech soen, Also op um leschten Album hate mer schonn relativ vill zesumme geschafft, alleguer esou an der Band. Ech hu lo fonnt op där doer EP huet sech d'Leit nach méi esou dran investéiert, och elo e Song wéi Sleeper Cell zum Beispill, wou da wierklech jiddweree säi Pefferkär dobäi ginn huet, esou hey komm mir spillen deen Deel just eng Kéier, komm mir loossen dat komplett fort. Jo dësen Dat war scho cool.
Äert progressivste Lidd, ech soen dat elo mol esou, well et sech net ewéi e Standard Blanket Hill Song behëlt, gell? Ech, ech,
fir mech ass dat ganz komesch, well ech. Jo, ma jo, du, du, du schreifs et, fir dech ass dat, jo, wann s du mengs, gell? Jo, jo, also ech appréciéieren dat och, ech sinn och ganz frou mat, mat de Riffs dran. Ech fannen dat och ëmmer cool, wann, wann ech deenen aneren eppes weisen, déi soen, oh, dat do si krank Riffs, well. Bon, mäi Virdeel ass, ech muss se eng Kaf schwillen. Jo, jo, okay. Jo, jo, okay. Dann an déi aner kënne sech domat amuséieren. Kriss de lech, jo, jo, jo. Voilà. Mee ech, wat et ass, wéi de Rik seet, esou dat, dat esou, mir kënnen eis selwer produzéieren, well et kënnt ganz oft esou eng initial, esou en initialen Track vu mär an da ka jidderee soen, jo, mee deen do Riff, nää. Oder ech si mega oft, also dat ass eppes, wat mär opfält, ech denke mer mega oft, deen do Riff, Dat ass sou Placeholder Riff grad. Ech wees wat do soll hin. Huet een eng besser well dat do fannen ech net déck. Den Ernie probéiert och mol heiansdo mat wierklech geschriwwenen Ideen ze kommen déi mer och scho mol verwurschtelt hunn. An de Sven ass ganz gutt well esou esou wierklech esou Production méisseg esou ah ech weess net dat do oder deen Iwwergang do ne wat mega an an engem gewëssene Sënn fir mech mega gutt ass well ech dat ech héieren dat jo just wéi ech doheem sëtzen.

Dat heescht dat geet ëmmer mega organesch iergendwéi? Ech menge organesch ass e richtegt, ass e wichtegt Wuert wat Iech beschreift an Ärem Fonctionnement. Bon, wéi gesot no 10 Joer kann een och mol, ech well net soen, ech einfach e Schratt vun der Pedall an awer e bësse rulle loossen an einfach esou, mir kucke wat passéiert. Ech menge et si keng Obligatioune gesat an et ass kee Stress. Jo, obwuel et Stress gëtt.
Ech wëll. Et gëtt ëmmer Stress, gell? An enger Band ass ëmmer Stress. An ech mengen, okay, mir, déi EP kënnt elo eraus, eben op der All Metal, ne? An dat do hutt Der jo nach eng Kéier esou, okay, komm, mir geheien nach en, eng Tonn drop a mir. huelen wahrscheinlech dee gréissten an dee fettesten Hardcore Festival wou mer selwer hei curéieren an.
Jo ech mengen et ass eis och wichteg oder wat elo wat sech fir mech esou ufillt wéi mir si lo net méi déi kleng Jongen déi einfach an de Bus klammen an déi ne dat. Ass definitiv Deel vun der DNA an am Ufank hu mer dat esou gemaach. Mir hunn dat duerch am Fong eis Studienzäit gemaach, mee et ass mëttlerweil eng ganz aner Welt. Also vun vum éischte Line-Up, just de Sven an ech nach do, a mir sinn och all méi al. Also mir hunn all eng dräi, vir mëttlerweil. Wou mer ugefaangen hunn, hate mer eng eent, ne? Dat heescht. Laang hier. Jo, jo, jo. An. Ech fannen, oder wat eis och nach eng wichteg ass, oder dëst Joer och an eiser Funktioun, wat d'Booking ugeet, also ass einfach probéieren, nei Leit dofir ze begeeschteren an nei Leit e Deel loossen ze si vun där Zeen. Well och wa mär elo, ech soen emol, déi eenzeg quote-unquote Hardcore-Band sinn, Ass et awer eng Zeen, et sinn awer Leit, déi sech dofir begeeschteren, et si Leit, déi op Shows kommen, ëmmer erëm. A wat mech géing freeën, ass wa mer, wa mer, wa sech eng jonk Band erauskristalliséiere géing, mat deenen, wann déi dat wëllen, dat eppes kënne mat op de Wee ginn an da ginn déi risegrouss.
Ja, d'Kroun, also. Ass och risegrouss, ne? Datt se e gewëssene Reach hunn. D'Kroun weiderginn.
Jo, ech brauch se. Ech kucke grad den Artwork, kéint scho bal eng Undeitung sinn. Ech brauch se net. Ass nach al, midd, hunn kee Bock méi. Ja.
Jo, dat ass wahr. Also wann ech déi Tour, wann ech dee Poster gesi vun där Tour, wou elo kënnt.

Dat ass halt esou. Ech fannen et nach ëmmer, also mir ginn et jo net maachen, wa mer net Bock hätten. Nee, kloer.
Mee du mierks awer, also ech weess, déi éischt Tour war einfach, oder déi Touren waren einfach esou gäil. Egal, also mir paken op der Plage, whatever, Haaptsaach spillen, Geld kee Problem.
Esou keng Ahnung, esou am Summer schaffen, ech einfach mäi ganzt Geld op der Tour ausginn fir esou. Ze iessen an ze schlofen fir.
A lo sinn ech awer sou, boah, wou penne mer haut?
Weess de? An solle mer net vläicht awer emol esou. En Hotel. Ja, voilà. Mat Bett, normalt Bett. Ja, ja. Normalt Bett, eng Douche hei an do. An ech fannen och, oder ech mierken awer, datt mer och an deem Sënn esou en zweete Wand hunn, datt awer och vill Leit Bock drop hunn, datt villes immens gutt ukënnt, datt

sinn eben keng 20 méi, mee mir hunn awer nëmmer méi eng Spock wéi wa mer 20 wären. Dat heescht esou mat e puer Asterixen leeft dat mengen ech awer riit virun. Jo, ech mengen, wann ech och elo esou eisen Agenda kucken fir 2026, mir spillen wierklech sau vill. Ech sinn elo säit 3 Joer an der Ban an ech mengen, dat ass dat Joer wou mer elo wierklech am meeschte wäerte spillen. Ginn dat elo eréischt 3 Joer? Ech hunn d'Gefill, du wäers ëmmer dobäi gewiescht.
Okay, okay, okay, jo, nee, dat ass wouer. Ech weess et eigentlech, mee bon. Okay, krass. Ja. Ja, mee dat, ech, ech hunn ëmmer e bëssen dat Gefill, och wann et zéng Joer geschwat hunn, datt et esou an der Mëtt esou e klenge Knécks krut an dann ass esou eng zweet Band doraus entstan. Et si vill Leit gaangen, déi gi an de Maxi gaang. An dann de Scott war eng Zäit dobäi an huet e Fusion-Bong geklaut.
An dat war dann awer och esou eng komesch Phas, well de Scott awer ëmmer esou, am Ufank war de Schëllefen aus, well mir sinn all Kolleegen an ech fannen d'Musek mega gäil. An da war et esou, jo ech maan d'Guns an net. Et waren awer ëmmer esou angespannte Zügel, well. du wousst ok dat ass net seng Haaptband etc. Dat heescht du huet et zu bëssen bësse gestockt an du wousst net wou hien an du ass de Rick dobäi komm an de Miwwel war dunn ech hu Bock, Fossil, let's go an dunn mat eiser éiweger wéi soll ech soen, eisem éiwege Roster un Aushëllefsmuseker, huet et dorëm ugefaangen, richteg gutt ze lafen. An et ass, wéi de Rik seet, also ech mengen, dat Joer hei ass mat eent vun deene busysten, wéi et elo schéngt, wou mer déi lescht puer haten.

I guess. Jo.
Firwat net? Dir hutt et hei fir d'éischt héieren, gell? Ech muss dat ëmmer erëm präziséieren. Mee jo, ech mengen, gëtt en interessant Joer fir Blanket Hill. An ech menge mat där EP do, wéi gesot, op der Release elo vum Hollow Metal, fette Line-Up, nëmmen Hardcore in the house héier. Do hunn ech zwar just eng Fro, risky oder net et esou ze man an awer bewosst ech meng et wär onlogesch et net aneschters ze man. Jo also dat ass relativ spontan entstan duerch d'Situatioun bei Attitude wou mer wou och vill Leit perséinlech Changementer hunn, Leit déi Eltere gi sinn etc. wou de Fokus dann net méi esou drop war an du war ganz laang boah wat maache mer da lo an du ass ganz spontan u sech einfach proposéiert ginn hei mir kënnen eng Hardcore-Versioun maachen. Dat ass natierlech net esou e breede Public wéi lo dat wat mer virdru gemaach hunn, mee why not, mir kënne mol probéieren, mir kucken och lo mol wéi et leeft. Ech hoffen awer, datt et flott gëtt, och datt et vläit Leit vun ausserhalb opmierksam mécht, op wat hei zu Lëtzebuerg gebueden ass. Also natierlech, mir sinn déi eenzeg Lëtzebuerger Band, déi spillt, mee et weist awer, datt hei och grouss Saache kënne stattfannen, vu grouss bis kleng, Concert an vläicht datt mer kënnen och eppes wéi d'AMK-Bar highlighten, wou mir immens vill maachen, wou all Facette vun haarder Musek gebueden ass.
Voilà, et ass the only place, wou mer kënnen déi Musek live genéissen eigentlech. Op engem, also net nëmmen, mee op engem reegelméissege Raster wierklech. Jo, do ass de Shoutout un de Jacques, deen der Zeen do, mengen ech, e grousse Gefale mécht an där. ganzer Spart also guer net mol Metal, och einfach vill lokal Musik weist vun Indie bis Techno huet vun alles an jo dat heescht also absolut risky mol kucke mee also wéi soll ech soen ech selwer maach säit och 15 Joer Shows also. Geld verléiere wär net déi éischt Kéier. Doraus geet et jo net. The love of the game. Ech muss elo net méi mäi Papp froen, datt e mer mat 300 Euro pompt, fir datt ech kann eng Band bezuelen. Dat kann ech jo elo selwer.
Mee jo, ech hoffen einfach, datt et cool gëtt, datt et vläicht och fir d'Groussregioun e bëssen eng Plaz gëtt, wou jidderee weess, Ooh, do Ja do leeft eng. Jo jo do leeft eng. Ech mengen et kënnt een direkt net nëmme fir Blanket Hill, fir Attitude a fir déi Leit wou kommen ne, also déi Bands wou wäerte spillen gell. Well ech muss éierlech zouginn, ech hunn den, ech hunn de Line-Up gesinn, ech hunn eleng duerch d'Schrëft si hunn ech 50 Prozent vun de Bands vergiess wéi se heesche gell, déi ech mech erëm erkenne sinn dir gell. Mee trotzdeem, ech ech hunn nach verschidden eragelauschert an jo et ass, et ass, et ass Hardcore, mee et ass och do an deem Spektrum vun Hardcore gi si Weichen, déi sech aneschters unhéieren, wéi elo zum Beispill Blanket Hill. An dat ass och wichteg ze wëssen. Ech mengen, mir schwätzen ëmmer iwwer, also hei um Channel, ëmmer iwwer dausend verschidde Genrë vu Metal, mee och, och den Hardcore huet seng eegen, seng eege Sparte. An et gëtt gär vergiess, driwwer ze schwätzen. Ech mengen, ech muss nach eng separat Hardcore-Episod, Nike, man. Du bass. Där, där, där, egal, Let's egal. Go. Let's go. Mee dat kucke mer, dat kucke mer an der nächster. Mir hunn ganz vill scho geschwat. Mhm. Ech si gespaant op den Holle Metal, och wann ech net de ganzen Owend wäert do sinn. Ech hu leider familiär eppes lafen, mee ech gi mer meng, mäi Bescht fir. Wéi vill Auer spillt Der, dass ech et eng Kéier héieren? Uecht Auer ower 9, oder? Uecht Auer ower 9. Oder Woch, Stunn, eng ja. halb Stonn.
Ok, ech, Mir ech, ech, ech gi spillen mat méi. samsdes den 21 den zweete spille mer. Voilà. Irgendwann zwëschen 3 a Mëtternuecht. Genau. Voilà.
Mee d'Jonge sinn trotzdem Mir sinn do. do.
Ja.
Voilà.
C'est Um ça. Schaffen, um Wirschten dréinen, egal wat et ass. Genau. Ähm, ech hunn nach eng lescht Fro, well dat géing ech mer wënschen. Äh, och dat hunn, net bezüglech EP, kréie mer eng Kéier eppes ganz Akustesches vu Blanket Hill à la Dogs of Venice? So einfach jo, so einfach jo. Jo, also ech gesinn net firwat net. Also ech muss och do, dee Song ass einfach ganz organesch entstan. Mir hunn dat all eng cool Idee fonnt, ass och zimmlech gutt ukomm an. Wann ech eng Kéier eng akustesch Gittar am Grapp hunn an et fillt sech nees gutt un, da maache mer och dat.
Jo, mir kënnen och. Dat kënne mer och maachen.
Dir kënnt alles maachen, ech weess, et geet jo net do eraus, mee. Never let them know your next move. Vläicht brénge mer e Country-Song eraus, vläicht e Blues-Song, vläicht e Polka-Song.

Mee gutt, mir schwäife rëm mir schwäife rëm dohin.
Och wann ech elo déi Songs kucken, wou mer elo deemoen hunn, ech menge mir hunn eng fënnef, sechs Songs gedeemoet fir iergendeppes, wat iergendwann kommt. Iergendwann wäert kommen. Ass och e bëssen anescht. Ass rëm sou e bëssen eegen, eege Songs mat eegenem Charakter. Ech fannen et gëllt mëttlerweil, oder fir mech fillt sech dat dann heiansdo un, sou ech mer ok, dat do ass elo Blanket Hill Riff, sou dat ass elo net eppes komplett Neies, dat ass eng Variatioun vun eppes wat vläicht schonn eng Kéier do war. Ech fannen ëmmer sou all, all Gittarist huet esou e bësse seng, seng Box. op déi e Bock huet, mat där e gär schafft. Ja, wou s du da esou, Fuck, ech hunn dat do schonn dausend Mol benotzt. Ja, ja, ja.
An op där aner Säit soe ech dann, Ja, okay, cool, mee da kënne mer jo och eppes mat de Vocals probéieren. Mir kënnen, also mir hunn och, de Miguel ass Sänger an enger Band, de Rik ass Sänger an enger Band. Ja. An ech sangen dann bei Black Till haaptberufflech. Wéi kënne mer eppes domat man? De Sven ass och elo mega sou an sengem Backup Vocal Job
dran.
Also ech fannen dat sinn alles sou Saachen wou vläit Bands och heiansdo negligéieren an dann einfach soe sou ok cool ech schreiwen elo net hien awer keng Ahnung Fire Desire an dann befaassen ech mech net ganz mat Weess de mat wat ech dru maachen? An dat ass zum Beispill eppes wou ech mer dann ëmmer soen, do wëll ech bësse weider dru schaffen, weider e bësse pushen, well ech fannen esou Songwriting, dat leeft mega gutt, mee ech soe mer awer, ech hunn bestëmmt nach, wéi soll ech soen, unerschöpftes Potenzial wat d'Vocals ugeet. Genau.
Dat ass da vläicht och eng Avenue wou ech mer soen, okay komm, kënn mer enk e ganze Song clean sonnen. Zum Beispill. Also keng Ahnung, ech soen dat elo, vläit geschitt et ni, vläit geschitt et. Ja, ja. Also mir hunn och, mir hunn e ganze Rap-Song, dee
mer eng Sekonn wollten do dropklaken an dann huet sech awer esou e bëssen a esou.

Net ëmmer bei allen Leit. Nee, et ass jo och ganz einfach eng gewëss, also och wa mer ëmmer spontan sinn, och wa mer ëmmer eis esou net wëllen zoumaachen fir gewëssen Influencen, mengen ech, hu mer awer all e gewëssene Qualitéitsusproch. Also och dee Rap-Song, dat war scho esou, ok, wa mer esou eppes maachen, dat kann och lëschteg sinn, da kënnen och e puer lëschteg Lines dra sinn an hei an do, Mee et soll awer en eeschte Kär hunn, eng gewësse. Charakter hunn.
Charakter, voilà, Aussagekraft. An ech mengen, dat ass och dat, wat eis da vläicht un esou Partycore-Musek stéiert. Also ech ka mech elo net regaléiere bei engem Saufsong, muss ech soen. Ginn mega gutt Bands an deem Stil, esou déi live mega Stëmmung maachen, mee keng Ahnung. Dat ass wéi den David seet, ech hu elo och kee Bock op der Bühn ze sëtzen an e Song ze spillen, wou et just drëms geet, sech. BOS de Knoll. Jo, an ech mengen, ech fannen et schued, wann, et gëtt jo och bei enns, wou sou, wou de, de Gimmick sou iwwerhand hëlt, sou wéi mir ëmmer do afällt, ass Eamon Amarth, ech droppe lo hei e lead ball knowledge, mee zum Beispill déi alleréischt Eamon Amarth Alben fannen ech sou coolen melodic death metal, an et geet halt ëm Wikinger, a lo ass et Cosplay. Jo, an Sabaton.
Jo, genau.
An dat fannen ech am Fong ganz schued, well dat ass jo eng Thematik, fir wann ee sech fir déi begeeschtert, dat kann ee mat enger Seriositéit traitéieren a vläicht och Leit ewee.
Also ech weess nach, boah, do war ech 10, 11, 12 an ech si mat mengen Elteren an Norwegen gaangen an ech war ultra dran. Ech war esou, Gäil, hei ass de Wikinger! Ech, well mech dat op engem
Jo, also historesche an mécht déi Band awer do bëssen als 10 Joer alen EMP Subscriber do erakritt huet. Mir waren all do.
Voilà, dofir, also Dir kënnt och komesch Bands lauschteren, Dir fannt besserer. mat der Zäit, mee wann dat esou zu engem Gimmick verkënnt, dann kann ech guer näischt méi domat ufänken. An ech mengen, et ass, gëtt och Hardcore-Bands, déi dat als Gimmick maachen, an wou ech ganz schrecklech fannen, a wou ech vläicht esouguer nach méi rose gi well dat mer e bëssen noläit. Jo, dat geet der e bësse méi un d'Séil, kloer, gell. Mee soe mer emol esou, dat ass, dat bestätegt just eppes, dass, dass, ok, dat ass e bëssen einfach dat ze soen, mee Blanket Hill si keng Grenze gesat. Mee Blanket Hill bleift kreativ a bleift net, wëll sech net einfach verkafen. Jo genau, genau a wann esou eppes Kreatives, eppes Neies kënnt, dat ass jo interessant. Ech kenne keen deen 15 Joer laang wëll déi ganz Zäit dat selwecht an hei an do. Mäi Papp schonn.
Jo gutt, gëtt ëmmer esou Leit, gëtt och Leit déi kafen all AC/DC Album. Ja, ja, ja, kennen mer alles, ne. Obwuel, I guess, dat ass och eng, eppes, duerfir gesot, sech trei ze bleiwen a sou. Ja, ja, ja.
Mee du hues scho Recht, also ech, d'Kreativitéit soll schonn interessant bleiwen an soll net sou, sou, sou washed down, mir maache lo, wéi soll ech soen? Et soll net no Blank Till kléngen for the sake, dass et no Blank Till kléngt. Ech mengen, an éischer Stell solle mir Musek maachen, op déi mir Bock hunn. Kloer. Op deem Iech Loscht hunn ze spillen an déi Iech Spaass mécht. Ech mengen dat translate.
Voilà, an dat translate dann och op der Bün an wann Leit dat och cool fannen, dann top. Och elo mat där EP, mir sinn net higaangen an hunn eng EP geschriwwen an der Hoffnung, dass mer elo mega, mega vill Leit domat erreechen, well mer déi krasste Musek geschriwwen hunn. Mir haten einfach Bock Musek ze schreiwen, op déi mer Bock hunn. Genau. An dat ass eis gelong an elo kru mer gudde Feedback, tant mieux.
Ech menge souguer, datt déi gewësse kreativ esou Challenges un eis selwer, oder esou, hey, komm mir probéieren dat do emol, mir hu lo Bock do drop, dat kënnt net ëmmer gutt un. Ech weess net, ob zum Beispill ee cleane Refrain op Sleepers Cell, ob dat jidderengem seng Schmier ass. Ech ka mer virstellen, datt Leit sech soen, firwat? Vläit net direkt.
Mee ech mengen, dat ass ëmmer, dat ass ëmmer eng Saach vun der Zäit, wéi s de, du hues esou Lidder oder Bands, wou s de sees, ah, dat ass en Album, do muss ech puer mol, do muss ech puer mol lauschteren, fir en net nëmmen ze verstoen, mee fir och selwer mol fir mech ze entdecken, firwat hunn se dat esou gemaach. Fënns de eng Äntwert oder net, mee am Endeffekt, jo ok, dat entweder et gefält der oder et gefält der net, dat ass kloer. Mee domat kann ech imme-, also domat kann ech immens gutt liewen. Also wéi soll ech soen, et ass jo elo net, mir si jo elo net higaang a mir hunn, ech weess net, AI prompted. Yeah, yeah, yeah.
Breakdown Core, keng Ahnung wat an net, dat ass schonn eppes wou mer gefillt hu sou. Dat heescht wa Leit dat net feieren, fannen ech dat voll ok. Ech mengen och als Hörer héiert een etwat a seet sech ok, vläit lo net menges oder mega menges, firwat net méi dovun.
Mee de Choix vum Artist ass ëmmer kloer ersichtlech an novollzéibar an dann fannen ech dat och mega cool, vläit och emol, datt ech Leit soen, hm, ah, hat ech elo guer net domat gerechent. Jo, duerfir, duerfir hunn ech dat ugeschwat. Ech menge mat, mat Okay Dogs of Venice ass eben déi Aescht That Shall Remain drop an dat war fir mech esou de Moment esou, oh hei, weess de, esou, oh, domat hat ech elo net gerechent an et huet gepasst och als Closing Track vum, vum Album. Top! Jo, ech mengen dat war och keng grouss Diskussioun bei eis.

Ginn. An kënnt Dir Iech selwer domat identifizéieren? Jo, genau.
Passt dat zu eis? Fille mir dat? An ech mengen, dat ass eben dat, wou ech, wou mir och schonn eng Kéier geschwat haten, dat ass och, mengen ech, och wat, wat esou deen, déi, déi Band-DNA e bëssen ausmécht, dass de ebe grad sees, ok, mee passt dat da lo bei eng Hardcore-Band? An d'Idee ass einfach esou, mee firwat dann net? Firwat net, honnertpro.
Jo. Well ech, also et gëtt näischt, fir mech näischt Schlëmmeres, wann all Band déi ganz Zäit d'selwecht kléngt an an esou, esou, esou, wéist de, esou, esou wéi Laien hat, esou einfach esou, kuck mir, wéi soll ech soen? Künstlech. Jo, genau, esou dat ass, ech fillen kee Fatz dovun, esou guer näischt. Jo, jo, et kléngt net authentesch.
Genau, an ech mengen esou Authentizitéit ass, mengen ech, esou dat, fir mech eng vun deene wichtegste Saachen an der Musek als, als.

Ech mengen jo, dat ass wierklech deen eenzegen Déngens, wou mär Bock hunn ze maachen. Dat heescht, vläicht kënnt nach eng Corona.
Ech si gespaant. Dogs of Venice 2. Part two, oh part three. Part two, ja, ja. Oder Cats, Cats of, Cats of Moscow oder esou eppes.

Soubal se dobaussen ass. Jo dir kënnt och preorderen, dir kënnt e Pickup maache fir um Hallo, huelt är Ticket fir den Hallo Metal. Kënnt alles nach an de Link. Jo. Déi Episod kënnt virdu raus, ech gi mer Méi, ech man dat elo direkt. Hell yeah.
An jo, Merci un iech Zéit firt hei sinn, gell? Ganz gären. Fir den ganzen Input an ech soen einfach bis demnächst, well där kommt erëm. Sécher, mir man d'Hardcore Episod. Voilà, voilà. An jo, Merci firt Nokucken an.